In ngaihtuah ve ngai em ka hre lo va, ngatinge khua chhiata rua sur hian two wheeler ang mai hian four wheeler khalhtu te hi an lo hmanhmawh ve viau thin leh aw tih te hi ka ngaihtuah mai mai thin. An huh ve thei mang der si lo va. Awle, khawvel hmun hrang hrangah hian naupang thenkhat an pianna hmasa a an nun dan te, an nu leh pa te leh an chhung hnaivai te bula sawi hi an awm nuk a. Keini Kristian te erawh hi chuan hetiang hi kan ring lem lo. Mahse, kan awi lo hul hual bik chuang loin ka hria. Syria leh Israel border Golan Heights region-a cheng naupang kum thum mi lek chuan, A nun hmasa a tha a nih dan chu a sawi chhuak ta tlat mai. He naupangte chalah hian bird mark sen lian pui mai hi a awm a. Druze kan tih te leh hnam dang heng ho ang chi te hian hetiang bird mark nei te hi an piang nawn leh a rinna an nei thin. He naupangte hian a nun hlui a thih dan te, a nu leh pa te a hrilh meuh chuan he tu hian an khua leh a chhehvel mipuite rilru chu a luah hneh hle a niang. An ngaihven ta em em a. An khaw upa te beng a thlen phei chuan an la thutak hle a. An khaw upa te bulah chuan a pianna hmasa ah chuan mi pakhat in a chalah hreipuiin a chehhlum thu a sawi a. A chehna khua leh a inhlui te, a pianna hmasa a a hming leh a ruang an phumna hmun te, Amah thah nana a hmanhreihpui a thu ruknate nen lam a hriat thu a sawi a. Chutichuan khaw mipuite leh upate chuan naupangte chu a chenna hlui an khuaah chuan an kalpui ta a ni. Chu an khaw hlui ti tawh mai ila chu an thlen chuan chulai khaw upate chuan naupangtein amah nia a sawi chu Kum li kum nga vel kal ta a, mi pakhat bo a khaw pum ina an zawn hmuh zawh tak loh kha a nih thu an lo sawi a. Mipui te leh he thil lo hre ve tu te chuan mak an ti hle a. He naupang te hi a nun hmasa a a mah that tu leh thil engkim ti lang vek turin an ti ta a, a kalna lam lama zui chu an in huam a ni. Tichuan, naupang te chuan a pianna hmasa a an in chu a va tlawh hmasa ber a, An thenawmpa bulah chuan a hming chu sawiin, Thil engemaw vanga kan inhauh vak a, hreia min chehhlum kha i la hria em? tia naupangin a rawn biak chuan mak a ti lutuk chu a hmaite chu dang vekin a var ta vek a. Amaherawh chu a proof na a awm lo tih a hriat avang chuan nui chung chuan a pha kual nasa a, a awmdan velah chuan rinhlel awm nghal viau mahse a pha nasa hle a, proof chiang tak a la awm loh avangin an la man mai bik lo. Chutah naupangte chuan, Min phumna hmunah ka hruai ang che, a ti a, ramhnuaia an kal a, a phumna hmunah tak a hruai a, a ruh chu an hai chhuak leh ta a ni. Chu ruhrauhah chuan a bar mak ang deuh chu a lu ah chuan hrei a chehna hnu a awm bawk a, Chutah, amah a chehhlumna hrei pawh an hai chhuak leh bawk a. Naupangte chuan a hriatchian em avang chuan an han chhui chiang a. Chu mithi ruhro chu naupangte in amah nia a sawi ngei chu a ni tih hriat chhuah a ni ta a. An thenawm pa amah thattu pawh chuan a pha thei ta lo va, a tha a nih thu a sawi ve ta a. Dam chhung lung intang turin a chungthu an rel sak nghal bawk a ni. He naupangte hming leh a pianna hmasa A hming te leh thlalak chiang tak te hi tarlan a ni lem lo a, a chhan nia ka rin chu hetiang naupan laia pianna hmasa hria te reng reng hi an upat hnuah an theihnghilh ve leh mai thin vang a nih hmel. Social media velah te download tur a vang em em mai a ni. Chuvangin, nakin zela anmahni tan a la pawi thei dawn nia an hriat vang te pawh a ni mahna, aw le, pian nawn lehna hi an sawi fo a, Proof te pawh a awm nual a, he naupang chanchin pawh hi news hrang hrangah pawh an ziak a, dawt a ni lem lo. A full story pawh lehkhabu pakhat, German therapist Trutz Hardau ziah Children Who Lived Before, Reincarnation Today ah khan a awm a. Mahse, kei mimawl ngaihdanah chuan han ti ve khanglang ila, kan rinna nen hetiang pian nawn lehna hi a inmil lem lo nain a awm a nih hmel si a, Emaw, hetiang zawngte pawh hian min ngaihtuah tir a, mithi tawh thlarau khan hetiang naupang danglam bikte hi an rawn chen chilh thei anga, an taksa an hawh thei em niang? An upat hnuah an pianna hmasa an sawi thinte hi an hre reng tawh lem chuang si lova, comment lamah in ngaihdan te in lo sawi ve theuh dawn nia.